Dünýädäki iň bir sungatlyk eserleri döretýän, özleriniň sanalgyja öndürýän ulaglary bilen dünýä ýüzüni haýrana galdyrýan Bugatti kompaniýasy özüniň taryhyny bir müň dokuz ýüz dokuzynjy ýylda Fransiýadan alyp gaýdýar. Ettore Bugatti asly italiýaly bolup, Germaniýada ýaşan, fransuz-german söweşinden soňra bolsa, olaryň ýaşaýan ýeri Germaniýadan Fransiýa geçirilmegi esasynda Fransiýanyň ýaşaýjysy bolup galýar. Şol uruşdan soňra Bugatti kompaniýasynyň ýerleşýän ýeri hem Fransiýanyň Molsaim diýen ýerinde ýerleşýär we häzirki wagtda ol ýer muzeý hökmünde saklanýar. Bugatti kompaniýasynda başdaky öndürilen tapawutlanýan ulaglaryň sanawyny aýtsak, olara Type thirty five, The Royal, The Atlantic ulaglary degişli. The Atlantic ulagyň dizaýnyny çyzan Ettore Bugattiniň ogly Žan Bugatti bolup, ol 30 ýaşynda 1939-njy ýylda Ikinji jahan urşy başlamazyndan iki hepde ýaly öňünden aradan çykýar. Onuň ölümi özleriniň täze öndüren ulaglaryny barlamak, test etmek üçin sürüp ýören wagty ulag heläkçiligine duçar bolup aradan çykýar. Ettore Bugattiniň özi-de bir müň dokuz ýüz kyrk ýedinji ýylda aradan çykýar. Aradan näçe ýyllar geçenden soňra, bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda Bugatti kompaniýasy maliýe kynçylyklarynyň döremegi sebäpli Germaniýadaky Volkswagen kompaniýasy Bugatti kompaniýasyny satyn alyp halas edýär. Şondan bäri hem Bugatti kompaniýasy Volkswagen kompaniýasynyň bir şahamçasy ýaly önümlerini öndürýärler. Bu mat Bugatti kompaniýasynyň prezidenti germaniýaly Stefan Winkelmann bolup, ol iki müň on sekizinji ýyldan bäri bu kompaniýaň başynda dur. Şol bir wagtda ol iki müň ýigriminji ýyldan başlap Lamborghini kompaniýasynyň hem prezidenti hökmünde işläp gelýär. Uzyn arakesmeden soňra Volkswagen kompaniýasynyň eline geçen Bugatti kompaniýasy bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda özleriniň ilkinji ulagyny, Bugatti EB bir ýüz on sekiz atly ulagyny öndürdiler. Soňra ikinji ulaglar hökmünde Bugatti EB iki ýüz on sekiz atly ulagyny öndürdiler. Iki müň bäşinji ýylda Bugatti Veyron modelindäki ulagyň ilkinjisi öndürildi. Ol iki müň bäş, iki müň on bäşinji ýyllar aralygynda öndürilip, onda diňe on ýylyň içinde dört ýüz elli sanysy bar we ondan artyk hiç hili öndürilmeýär. Onuň iň soňkusy La Finale diýip atlandyrylýan ulag boldy. Iki müň on altynjy ýylyn başlap indi Bugatti Chiron sport modellerindäki ulaglar öndürilip başlandy. Ondan hem diňe bäş ýüz sanysy bar. Bugatti ulaglarynda iki sany açar bolup, olaryň birinjisi orta tizlikde sürmeklik üçin ulanylýar, ikinjisi bolsa has uly tizlige geçirmeklik üçin ulanylýar. Bugatti kompaniýasy iki müň on dokuzynjy ýylda özleriniň ýüz on ýyllygyna bagyşlap,

Ol Lawa Turin War atly ulag bolup, türkmençe fransuz dilinden terjime edilende, gara ulag diýmek bolup, bu ulagdan diňe ýekeçesi öndürildi. Ol Žan Bugattiniň dizaýn eden The Atlantic ulagy görnüşinde edilip, şeýle ajaýyplygy bilen beýleki ulaglardan tapawutlanýar. Onuň bahasy hem şu wagta çenli öndürilen Bugatti ulaglaryndan iň gymmaty bolup, ol on sekiz milliard dollara barabar. Ony satyn alan adamyň kimdigini entägä bilýän adam ýok, ýagny gizlinlikde saklanýar. Ondan öň The Diva atly ulag öndürilip, ondan hem diňe kyrk sanjagy bar. Didi ulagyndan iň soňkusy şu ýylyň ýigrimi üçünji iýulynda tamamlandy. Bu ulaglar öndürilmänkä öňünden müşderiler tarapyndan puly geçirilip satyn alyndy. Iň soňky iki müň ýigriminji ýylda öndürilen täze modelleriň biri Bugatti Sendo diýejm ulagy hem özüniň owadanlygy bilen beýlekilerden tapawutlanýar. Ondan hem diňe on sanjagy bar. Sendo diýji diýmeklik hem italýan dilinden türkmençä geçirilende ýüz on diýmeklik bolýar.